Hello hello welcome back. Yeah back no enger laanger Zäit ne. War schon, ech mengen lescht war virun Gutt engem Mount, mengen ech. Wann ech mech net irren. Mengen, wor et iwwerhaapt am Mäerz oder wor et Enn Februar? Ech weess et mol net méi. Ech menge et war Enn Februar.
Mee bon, wéi gesot, mir hat elo e klenge busy schedule, dofir konnte mer do elo net onbenengt ee Podcast maachen. Mee bon, elo si mer erëm zeréck. De busy schedule wäert och weidergoen an den nächste Méint. Jo, mee bon, mir wäerten awer Zäit fannen, mengen ech, ee Mount oder zwee ze maachen. Also wéi gesot, Rëm am Rhythmus ze kommen, wann de Podcast. Een bëssen an de Rhythmus kommen, dat ass richteg. Een bëssen an de Rhythmus kommen, dat ass, well ass awer scho villes geschitt op der Welt. Nawell.
Leider Gottes, mee bon. Eng vun de Saachen, déi geschitt ass, ass, war jo virum Kuerzen déi lescht. WM-Matcher, fir d'Qualifikatioun fir d'WM, wie matgeet a wie net matgeet. An do war erëm eng grouss Natioun, déi scho Weltmeeschter wor, wat et leider net gepackt huet, fir dës, fir d'drëtt Kéier hannerteneen derbäi ze sinn, Italien. Wat haals du dovun, Oli, du als Hardcore-Italien-Fan? Wéi wor dat Match, wéi wor déi Erfarung fir dech? Ähm, net gutt. net gutt. Et wor kloer, wéi se schonn Zweeten an, an der Grupp gi si vun der Qualifikatioun, huet et scho sou am Maart. Do gëtt sauer an muss ee lo wëssen, datt et mëttlerweil zwee Qualifikatiounstier dann dono ginn. Dat heescht, du spills eng Halleffinall an dann eng Finall fir en Ticket. Dat heescht, gi véier Gruppe vu véier jeweils kënnt dann ee weider. Ähm, an du koum d'Auslösung an schon Angst bei der Auslösung, dass se géint gut Géigner falen, mit du si se nach nëmmen entre guillemets op äh, Nordirland gefall als éischte Match an dann den zweete wier dann entweder géint Bosnien oder géint ähm, Wales gewiescht. Mhm. An da soot ech, ma dat misste se jo awer packen och, an ech weess, se hunn am Moment, also den italiesche Fussball ass am Moment net gutt, scho säit e puer Joer,
mee et huet mer esou mat de Spiller, déi se hunn, misst dat iergendwéi klappen. An dunn hat ech deen éischte Match ebe géint Nordirland gekuckt, an do soot ech schonn, uiuiui, egal géint wien se elo do spillen am zweete Match, dat gëtt eng ganz schwéier, well se wore schonn géint Nordirland net gutt, an du hu se géint Bosnien misse spillen. Also gesagt, ich lo fir nach kommt den Highlights enke gekuckt fir wat fir eng Highlights vun Italien Bosnien.
Du wo keng Highlights vun Italien nee, nee, Highlight zu Bosnien. äh, op alle Fall si den a Bosnien spiele gang ähm, op Igen engem äh, grompere Feld klenge Stadion gut Ambiance ähm, an ähm, Du hues de ganze Match gesinn, se haten null Plang, also kee Spillplang, kee Charakter. Se hate Chance, datt se iwwerhaapt 1-0 vir woren. Bon, et waren awer e puer Zeenen, déi awer, wou se gutt gespillt hunn. Also, et ass jo net, datt et, mee bon, ech mengen, de meescht, also du hues gesinn awer, datt Bosnien méi Bock hat, weiderzekommen, wéi Italien. Also. Bosnien hat vill méi Courage an se hate vill méi. Bon, den Nodeel, deen Dir hat, Dir krut eng rout Kaart. Dat ass net en Nodeel, déi wor verdéngt. Nee mee dat ass awer no dee vierchten do gewiescht. Also Jo, selwer Schold. Nee, verdeng 100 pro, also wann s kucks dee Tackles da mat de zwee Been, also dee flitt. Dat war sou domm. Dat war sou domm. War domme, domme Fehler.
Also wéi gesot. Hätt einfach sollte laafe loossen.
Well ech mengen net dass en déi ra gemaach hat. Also an och wann. En plus well Donnarumma huet awer ee Match gemaach, also ech hunn gekuckt, hien huet sou vill Parade gemaach Donnarumma, also ech mengen dee kënnt awer Merci soen dass net méi schlëmm ausgaangen ass. Dat do ass lo ee Match wéis de lo sees also hues ee Match verluer, ass net schlëmm wees de sou dat ka virkommen, mee dat do ass lo war eng Final fir iech déi drëtte WM hannereneen, wou Italien net dobäi wor. Italien huet et gepackt bei 4, vun all de WMe wore se eréischt bei 4 WMen net dobäi an dat ass lo déi drëtt hannereneen. An muss bedenken.

Et ass einfach e strukturelle Problem an Italien mam Fussball, ähm, nee, nee, ass, den, den Moment net klappt. D'Liga ass net gut, ze vill ze vill Ausländer, déi dra spillen. Äh, Jong äh, Italiener ginn normalweis net kaf, well se ze deier sinn. Ähm, a wann ech so sinn ze deier heescht just wann an Italien e Spieler kees, da gëtt oft gefrot, wie dat zu en direkt kommen. Mhm. Also emol e Virement. An wann s da war Ausländer keefs, dann Akzeptéieren Clip am Ausland dass de a Raten bezills also wanns de 50 Milliounen op 5 Joer etaléiert dass de all Joers 10 Milliounen bezills oder an Italien wanns de dee fir 50 Milliounen keefs bezills de 50 Milliounen Cash up front sou dee Stil. Voilà an da fir Business ze maachen fir d'Books bëssi ze ze bespillen weess de gi se dann ëmmer an d'Auslandsspiller sichen se ginn deene Jonke wierklech keng Chance. Du gesäis och dass praktesch kee Jonken duerchkënnt. Gëtt och nach ëmmer bei der Formatioun, gëtt och net genuch an d'Formatioun investéiert wéi an anere Länner. Also par rapport zu Frankräich, Spuenien, England a Däitschland si se komplett hannebäi, also hannendrun. Se sinn zwar gudder Jonker, well se gewannen och U 17, U 15 gewanne se, mee dono komme se net an d'éischt Ekipp. Also se kënnen net bei de Clibb matspillen, well se do eben op auslännesch Leit setze mat méi Experienz. Dat ass e Problem. An dat Allerschlëmmst, schonn 2010, wéi se komplett aus der Grupp erausgeflu sinn, wou se null Chance haten, also si si géint an enger Grupp erausgeflunn, wou Neuseeland dra wor, Slowakei an nach iergend esou eng jicken Ekipp, vläicht Paraguay oder esou, iergend esou eppes Blödes, a si se do och schonn net weiderkomm. An du hu se Direkt eng italienesch Legend ageschalt, fir datt hien eng Analys mécht, fir ze soen, wat de Problem ass a wat ee kéint besser maachen. Dat wor de Roberto Baggio. Jo, super Spiller, jiddweree kennt en, mam Rateschwanz do hannen aus den nonzeger Joren, Topspiller. An huet dee iwwer anerhalleft Joer e Rapport geschriwwen ja, gesehen, ja. vun 900 Säiten. Ech just so net wo Front ChatGPT an all ja, ja, Themen, ja, dat hicht net sech wirklich du hin gesat a méi gi fir Rapport ze ma wo en dann also habt also Punkten vun dem Rapport mhm. wo einfach bei den Jonke filmi och setzen op Technik léieren net nëmmen Taktik. muss ëmmer kucke fir Athleten ze hunn, mee datt se Apps mam Ball ufänke kënnen, datt de Spiller hues, déi och am läschen Drëttel den Ënnerscheed kënne maachen. Well am Moment gesäis de, wéini wor de läschten italieenesche Stiermer op Weltklassniveau? Ech weess mol net méi. Also. Fir mech Del Piero.
Ja, wann s de iwwerlees. Oder Balotelli soen. Balotelli soen. Balotelli war och gutt. Voilà. An, nee, mee awer säitdeem huet. Kuerz. Ja, kuerz. Säitdeem huet net laang. Net laang. Eso schonn éiweg kee méi. Bon, Luca Toni wor fir mech och net Weltklass. Jo, war scho gutt. Fir mech Del Piero. Wo ja, de lächte dee wierklech Topniveau wor. Mhm. Wéini wor de Pero ass wat an 2007 an Pensioun gang. So wat de hell. Ja, nee, dat war dat. Nicht. Dat ass e Problem, dat heech do an an du hätten dat alles ausgemaach och wies de Clip kenns restrukturéieren mhm. äh, d'Liga sowieso an hueten dat hinne virgestallt de Meeting mat der mat der äh, FIC also den FA Federation aus Italien Huet 20 Minutte gedauert, du se him gesot ne dat ass okay, brauch mer alles net. Ja mee dat ass eben dat wat ech mar soen, wanns eng Legend hues déi um Terrain war, déi wees wéi et geet, déi et wäit bruecht huet, wanns de net nolauschters dann jo da wees dass de Probleem hues. Mee déi Arroganz vun deenen ze soen nee nee nee et ass okay wees de brauch mer net. Mee ech hu lo gesinn dass den Dengens jo demissionéiert huet, de President vun der Federatioun vum Italien. Jo besser, deen häss de missen eraus geheien. An Gattuso ass jo och elo demissionéiert. Sinn alleguerte fort gaangen. Den.

Wees ech net. Do hätt e scho misse bugen, mee en ass bliwwen. Du se nach eng Kéier ofgekackt bei der leschter EM an elo erëm net qualifizéiert. Dat heescht komplett fort. An déi, en hat nach déi Arroganz ze soen, wéi en ugeschwat ginn ass vu Journalisten, esou, jo, mee wéi kann dat sinn, datt Italien, den italienesche Fussball esou schlecht ass? Wann der an aner Sportaarte wéi Tennis gutt sidd, Formel 1 hutt der elo e Pilot oder elo bei den Olympesche Wanterspiller woren och gutt Athleten, dann seet se, jo mee dat do sinn alles Sporte fir Amateuren. A Fussball spille nëmme professionell Leit. Jo, ma anscheinend net. Voilà, fort, fort mat deem! Buffon resignéiert an elo och Gattuso als Trainer resignéiert, wou och soen, wat huet deen iwwerhaapt do als Trainer gemaach?

Gefiller sou bessi sou pazifesch ropkomme loossen, weess de, fir sou zesummen ze stoen. An dann déi Night fir déi drëtt Keier an René, weess de, an Italien leeft scho sou vill schif politesch, hu se wierklech Problemer an dann kënne se mol net sou ee Mount zesumme feieren, well se mol net do sinn, weess de, sou denken déi Leit net un déi Leit. Eng WM huet mat Italien gemaach. Huet genau esou vill Matcher gemaach wéi mir bei enger WM. Null.
Null. Awer wat muss een och soen ass, an dat ass och positiv fir Bosnien,

Ech enker kucken ech kucken eng Kéier mee ech mengen net also. Ech hunn dat direkt also am Moment sinn ech nach ze vill Hurt fir ze soen nee also sinn verdéngt dobäi ze sinn dat ass kloer. Nee nee natierlech ech si frou also.
Dat ass kloer sinn sinn komplett verdéngt do ze sinn. Ech gratuléieren hinnen och mee et deet nach ze vill wéi fir datt ech mech lo kann mega krass freeën datt se do sinn mee mee jo dat heescht ech ka rëm erëm eng WM kucken als neutrale Gars An dann einfach hoffen, dass, ja, wat soll ech soen, dass, dass alt net Frankräich gewënnt, quoi. Net Frankräich an net Däitschland. Fir de Rescht, ja, 2014, Décken. 14, ja. Ja, ja, ech gesinn et hei. Ja, vun lescht Kéier, wou Italien och do wor.

Mee wëll se an der Nations League iergendwou gewonn haten, koume se ran a sinn elo gepackt. Gepackt? Ey, lauschter, wann et de Wee gëtt, ech sinn net do, da stréi domm. Mee voilà, weess de, et ass wéi et ass. Wat wëlls de maachen? Bon, an et war gutt, datt s du dech kanns dat als Neutrale elo kucken, ouni Stress, ouni Problemer.

Eppes wat jiddwereen héieren huet an natierlech och näischt Guddes ass, ass elo den Iran-Krich. Also deen huet jo säit puer Woche schonn ugefaangen an dee leeft nach ëmmer gutt weider. Bon, initial misst dee jo anscheinend laut dem Trump nëmme puer Deeg oder Wochen daueren, mee bon. Quick, quick.
Gesäit een natierlech, dass dat net stëmmt an dass Iran do awer nach gutt mathält. Et muss ee soen, dass elo genau ee Mount, also dass mer och elo doriwwer schwätze, well am Ufank hat ech och geduecht, dass se relativ esou eng schnell Affär wäert ginn, vläicht net grad ewéi Venezuela, awer elo schonn esou mam eng Woch max, zwou Woche max. Mä et ass elo schonn eng Woch, ee Mount am Gaang, pardon. Dat heescht, et ass wierklech dowäert, dass mer dat eng Kéier uschneiden. Wëll och Nouvellen déi mer elo och elo déi lescht Woch kruten sinn si keng gudder an ech fäerte ganz dass sech dat dat nach an d'Längt wäert zéien. Ech mengen och.
Also wéi gesot ech mengen de Beweis ass ech mengen se kënne sou wat se wëllen dat wäert nach Wochen daueren. Also Experte soen dat jo nach also mir soe jo nëmmen dat wat mer liesen a wat mer lauschteren. Mir sinn net do, et ass schwéier elo. Also wat mer mussen och elo soen, ausser de Fakten, déi mer elo ginn, déi déi schonn etabléiert sinn, mir spekuléiere jo och elo, wéi et an Zukunft wäert lafen. Mir wëssen natierlech net, wat geschéie wäert. Ech hätt nach ëmmer gemengt, datt se idealerweis d'Amerikaner ophale vrun der WM. Mee ech fro mech och elo, ob dat, ob dat méiglech ass. Dat gesi mer elo net. Dat misst Dir da gesi mer, mee dat ass schwierki.
Mee wéi, wéi ass et iwwerhaapt dozou komm? Also. Ma dass dat, am Fong muss een e bëssi verstoen, wéi d'Relatioun ass tëschent Iran an USA, well dat ass jo net vun engem Dag op den aneren, dass se gesot hunn, hei, mir bombardéiere se. Also do ass eng, Geschicht hannendrun. An do kann een ufänken, datt u sech, bon et heescht jo, bon wéi gesot, no kuerz ze soen, Iran, wat ass Iran? Dat sinn 88 Millioune Leit, déi do wunnen. Da weess du scho méi wéi den Ted Cruz. Excellent Deepak, Leo. An et heescht jo Islamic Republic of Iran, also de Numm seet et, ass eng islamesch dann. Natioun, dat heescht an do sinn och 100 Prozent Muslimen, déi do liewen an u sech gëtt dann, ja okay, bal, soe mer esou, majoritairement Muslimen do. An, ja, dat ass dann, bon, elo ze soen, datt, an datt de véiertgréissten. Oil Reserve op der Welt. Also dat ass och wichteg, dass do vill Ueleg ass an wat dann och villäicht seet wisou e puer Leit dat Land ugegraff hunn. Also bon, als e klengen. Wëlls du, wëlls du mir elo, wëlls du mir elo erklären, dass d'USA an Ueleg eng special relation hunn? Bon, ech soen näischt, ech soen nëmme wat, ech soen nëmme Fakten. Mee jo, wisou huet dat ugefaangen? Also muss ee wëssen, dass virun der Isla-, also virun der. Virdru war Relatioun gutt zwëschen Iran a Okay, wéi wäit wëlls de lo zréck goen? Net ganz hanne, nee. Okay, du gees wäit zréck lo. Net ganz wäit zréck.
Ech géif virun der islamescher Revolutioun, déi 1979 wor, well virdrun war jo eng gutt Relatioun, hate se jo. Se hate jo. Also lo, okay, iers de lo bei de Schah gees, missen ech jo nach eng Kéier.
goen also well du musst dat ganz erklären ne dat heescht ähm, ech schenke lo mal an den äh, nom zweete weltkrich dun ähm, du wo am fong am iran wo e gewieltenen also en élu ja gewieltenen ähm, leader dat wo den äh, mohammed mossadegh de wo ähm, och ähm, Genau, Premier. An hien ass am Fong agestan fir och Trennung vu Kierch a Staat, ne? Also et mhm. wor och en, äh, en Avocat. Dat heescht äh, relativ rationalen an ähm, du wor am Fong relativ progressiv och Modernist an wat de wollt machen a wat eben de grosse Problem wor fir d'westlech Länner, notamment USA an äh, England.

An do ass eben also d'USA an d'UK iwwer hir Geheimdéngschter, notamment CIA dann an MI6, hunn dann gesot, hei, dat geet guer net, ne, mir hunn do Firmen, déi sollen hir Suen dru verdéngen, déi hunn e Mueleg an dat soll net elo deenen aneren Leit an d'Hänn falen. An dunn hu se dann e Coup gemaach géint de Mossadegh, fir da rëm de Schah ze reinstalléieren, deen am Fong scho virdrun do wor an dee fortgehale huet. Dat heescht, de Mohammed Reza Pehlavi. An ass dee rëm zréckkomm an dee wor dann natierlech pro-Westen, pro-Westen, ganz léif natierlech zu de. Entreprisen, de Societéiten an do ass erëm vill Sue gemaach ginn. An do huet da schonn ugefaang dee ganzen Anti-Feeling fir d'Amerikaner opzekomme bei de Leit, huet schonn domadder ugefaang. Well et war jo eng Monarchie u sech, muss soen, wou hien do war. Duerch dat. Dat war eng Monarchie, jo. Do war et esou, déi Räich gi méi räich, déi Aarm gi méi aarm an hien huet dat gemaach, wat e wollt maachen. Hien huet dat gemaach, wat e wollt maachen. A mir wëssen och, datt e Mënscherechter och mat Féiss getrëppelt huet, Leit och emprisonéiert ouni iergendeppes. Mee bon, War fir déi westlech Länner war okay. Also si soten, okay. Fir d'westlech Länner wor et chill. Si soten, bon, hie mécht dat, wat e wëll, mir kommen net dran. A voilà, mir gewannen och domadder. Muss ee soe wéi et ass, et wor, also et wor eng schäiss Situatioun fir vill Leit, lo net fir jiddwereen am Iran, mee fir vill nach ëmmer net gutt. wou och gepré an dat hunn ech e bëssi de Problem, wann s de elo nach ëmmer och e bëssi kucks, Journalismus an Interviewer an nananana, et si vill, déi soen, datt de Char d'Zäit am Fong eng gutt Zäit wor.
Dat jo an nee natierlech, also. Wat jo an nee ass, well fir wee wor et gutt, fir wee wor et net gutt? Voilà, fir vill Leit dohanne wor et net gutt, well se nach ëmmer net komplett Rechter haten an ënnerdréckt gi sinn an och. Wéi dat haut de Fall och ass.
Also haut si vill Leit déi frou sinn domadder a vill onet. Ech géing soen, datt haut nach en Tick méi schlëmm ass fir d'Majoritéit vun de Leit, mee et wor deemools. Et soll ee lo net mengen, datt, wëll si schwätze jo och erëm, säi Jong do erëm ze reinstalléieren als en Iwwergangsleader, et soll een net ze vill romantiséiere wéi déi Zäit ënnert dem Schah am Iran wor, well dat och net gutt wor. Mee dee wor eben also a Mëtt Fofzeger do, säit 53 wou de Mossadegh dann gestierzt ginn ass, Bis eben am Joer 79, wéi dann d'Revolutioun komm ass. Mir wësse mhm. d'Revolutioun vum äh, Khomeini, deen aus mhm. Paris fortgeflunn ass, wie den vun do kon fortfléien och eng froh wenn mir wëssen dass rëm CIA mhm. äh, och demos gedcht hun de Schakrit zevill pouvoir an hu gesot, vläicht wär et och besser, wann hie géif dégagéieren, dass mir erëm méi Kontroll kéinte kréien. An da setze mer iergend e Fuen eben do eran, notamment dann en Islamist, an dat kréie mer geréiert. Dat ass also, et zitt sech e bëssi esou wéi e roude Fuedem duerch déi ganz Affär am Middle East souwisou, ëmmer d'westlech Länner, déi menge se géifen et besser wëssen a soen, mir maachen do Puschen hei a mir setzen d'Leit an, wéi mer wëllen grad.

Schengen 52 sinn Hostes gehal gi. 52 waren d'Fair an der Fair 40 Deeg. Genau, dat war, Fair, Fair, Fair war Deeg. iwwerdriwwe laang. An eben, wou der An- puer fortgelaf konnten an An du sech geschmuggelt Silver sinn. och. Verréckt.
Déi Hostes war jo och déi Geschicht och e bëssi, wou se gesot hunn, hei, äh, also dat waren Studenten, ne, déi jo dann an Ambassade Mhm. gaange sinn a se hunn dat gemaach, well éischtens, si waren net zefridden

Ah, da war jo, an dat, Voilà. ah, dass dat de Moment, also dass jo dann dee Moment, dass dann de äh, Khomeini rakomm ass, dass déi Hostage Denges geschitt ass, an do huet sech d'Situatioun dann drastesch geännert mat den USA. So. Also ech mengen, So, ma- net déi bescht Virzeechen. Ne? Nee, nee, also äh, an dat ass mengt bëssi d'Origine, bon, mir mir dat natierlech ganz kurz erkläert, wie et ass. Ja, mee- schnell Duerchlaf.
Mee ja, dat ass eben Origine bëssi vun, äh, vun de Tensiounen, déi se hunn, Iran, USA, Mä ech menge säit, säitdeem, dat ass natierlech dann ähm, fir äh, d'iranesch Revolutiounsgard ass natierlech dann säitdeem d'grousst Feindbild Mhm. Amerika. Amerika. Amerika. de grousse Satan an Israel natierlech dann, De well kleng, dat ja. den Proxy ass vun den Amerikaner, den, de klenge Satan. Genau.
An da muss een awer och wëssen, säit deem Moment, also säit déi Hostage-Geschicht, sinn och e puer aner Saache geschitt. Also 2002 gouf jo dann den Nu- äh, Iran Nuclear Program Op Platz gesat, well d'Zil ass jo och. Sou, firwat ass deen iwwerhaapt also am Platz gesat ginn? Dann ass natierlech, d'Iraner hunn natierlech aktiv probéiert, eng Nuklearbomm ze developpéieren, wou natierlech jiddweree praktesch unanime dogéint ass, datt dat iwwerhaapt soll hiergestallt ginn, muss ee lo verstoen. Do ginn et awer och zwee Bléckwénkelen drop.

Dat ass e bëssi wéi de Stil mat Nordkorea. Se hunn eng, dofir nobody fucks with them, wëll se eng hunn, ouni datt si elo groussaarteg do Nuklearbommen ronderëm geheien. Op där anerer Säit, wann ech den Iran wier, hätt ech dat selwecht gemaach, hätt ech och probéiert eng Nuklearbomm ze kréien, wëll wann s de keng hues, da bass du äh, schwach on the mercy fir ja. vun den Amerikaner vun den Israeli voilà. Dech fir mech mech nëmme sinn, dat se probéieren eng ze huele mhm. voilà. just fir die zwee Punkten ze machen. Gënner dann se jo de Programm op Pla gesat an dann äh, en Nukleardeal ënnerschriwen, der war 2015 hun dann den Nukleardeal ënnerschriwen. E Problem ass 2018 se USA dann Fakte Deal, mé gi raus ass den Deal. Ja, ënnert dem Obama ass e jo komm. An dann mam.
An Trump natierlech direkt gesot, dat wär de gréi, de schlechsten Deal ever. An da si se fortgehak vun dem Deal do. Voilà. An. An dann, wat dann och net, also wat dann och d'Tensiounen nach eng Kéier erhéicht huet, war jo dann 2020 gouf jo dann hire General ëmbruecht, dee vun Iran, de Qasem Soleimi, dee gouf jo dann och ëmbruecht. An ech mengen, dat huet se dat. Bon, ëmbruecht ass e grousst Wuert. Ech mengen, d'USA hunn eng geziilt Attack géint hie gemaach. Ja, ja. An, also net ëmbruecht, ne, also targeted. Strike. An da war d'Nachgeschicht ass, lescht Joer war jo dann 25, huet dann USA mat Israel hunn se jo dann hir Facilitéiten jo, déi war jo dee Beet B-56 Bomber do, deen do jo dann vun Amerika aus fortgeflunn ass, déi Plazen attackéiert huet. Ass en aus Amerika fortgeflunn? Ech menge schonn.
Okay. Ass net vun enger enger Statioun äh, si jo Tonnen Denken, bon, äh, kann och das auch, ja. Op alle Fall, dat war dann 25 war jo dann äh, dat och geschitt. An seitdem ja, also kann ee vergiessen Wat absolut. muss ee wëssen, si hunn dat och gemaach, well Iran entretemps hunn nach ëmmer Genau, och Facilit Facility.
Missilen op ähm, op äh, surtout op Israel geschoss. Mhm. Ëmmer rëm. Also se probéiere jo och Israel ze attackéieren duerch hir Proxys. déi entweder finanzéiert ginn, eben d'Hamas gëtt si finanzéiert vum Iran, ähm, Hezbollah gëtt och finanzéiert vun mhm. hinnen, dat heescht, dat sinn dann hir Proxys, déi du Israel dann attackéieren. Ähm, war muss natürlich och so an Israel op der Gegen seit probéiert natürlich och die aner Länder och immer mm. ze attackieren Techt ähm, vun enger Seite könnt dat sinn Dat sinn zwou Wäiten, déi drécken. Ähm, a wat grad sees, dat ass dann eben och Origine lo vum Krich afank, dat ass bëssi dat. Also dat ass, bon, mir hunn et schonn erwähnt, dass alles wat nuklear ugeet, dat ass jo ee vun de Grënn, wou Trump gesot huet, hei mir attackéieren se, mir wëlle se léiwer elo attackéieren, wéi wann et dunn ze spéit ass, da hunn se et an dann ass dat preventiv. Voilà, dat ass eng preventiv Attack. Ech hunn e grousse Problem mat hirer offizieller Erklärung, wëll Sinn der puer. Ja. D'lescht Joer, 2025, hate se den 12 Day War. Mhm. Ja, jiddweree wor esou, oh nee, wie kannst du mhm. machen? Is also keng Stress, dat geet ganz schnell weiler. An do hu se ebe bombardéiert de ganzen Iran hier nuklear Facility, ja. Facilities. Facilities ja. An du sote se dat okay, alles ass futti neich méi an Mission accomplished. Mhm. So chill. Okay cool. Lo dëst Joer gi se rëm ran A se hu verschidde Motiver gesot, firwat se elo do sinn, ouni elo wierklech kloer ze sinn, well am Ufank sote se, et wär fir d'Leit. Well et muss ee wëssen, am Januar wor erëm op en Neits, et setzt ëmmer erëm aus, an Iran hues de ëmmer erëm Manifestatioune vun de Leit, déi sech géint de Regime opstellen, déi gi vun hinne massakréiert, muss ee soen, si ginn einfach niddergeschoss, äiskal. Also an Iran, wann s de dech do géint de Regime opsetz, du gëss niddergeschoss, dat ass net peaceful, nee, zack, fort. Erëm am Januar wore erëm Tonne Leit op der Strooss. War eng vun de gréissten, ne, déi se säit.
An et si jo keng offiziell Zuelen, mee et gëtt geschat, datt bis 50.000 Leit erschoss gi sinn. An dee Moment, dee Moment wär de Moment da gewiescht, wann s du als USA an aner westlech Länner wëlls fir d'Leit do sinn, Da kanns de nämlech op der UN eng Resolutioun ufroen, fir ze intervenéieren, fir géint Genozid zum Beispill ze goen oder géint Massemord kanns de virgoen. Da kanns de ufroen. Ob s de elo kriss oder net, kanns de erëm am Security Council soen, datt da Russland oder China seet, Veto, nee. Mee op d'mannst méchs de de richtege Schrëtt an du méchs den diplomatesche Wee. fir dat ze maachen. Dass si et elo ee Mount dono gemaach hunn an dann ze soen, et wär fir d'Leit, weist am Fong schonn direkt, datt et net fir d'Leit ass. Nee, dass dat an. Dat ass scho mol direkt kloer, fir dat virauszesoen. Dat heescht, do hu sech scho veréiert op deem Niveau. A mir gesinn et och elo, datt et net fir d'Leit ass. E sot zwar, I got your back. Jo, mee bon. Mee wou huet en de Back?
En attackéiert Infrastrukturen, zivil Infrastrukturen. Lo gëschter oder virgëschter ass eng eng Bréck futti gemaach ginn. Gouf eng Schoul, gouf eng eng Schoul geféiert. Voilà, eng Schoul gouf attackéiert, wou se gesot hunn, okay, dat wor outdated Hype-Haut. Data Ja. oder mir hate falsch oder falsch gekuckt, wéi vill Nee, honnertdausend, natierlech. et, oh Quatsch, honnertdausend, pardon, mee esou ëm honnert jonk Meedercher oder esou Mhm. si gestuerwen bei bei där Attack. Also fir d'Leit, hm, si vun elo mol dohinner gestallt. Dann kënnt rëm, wëlles et fir Re Regime Change, jo, nee, bemol wor et jo, Nee, mir wëllen net, mee lo awer vläicht jo an awer an nach ëmmer net erreecht, wëll Mir wäerten se och net erreechen. de Lead ass zwar gekillt ginn, Mee bon, elo mee d'Neie. dei Jong ass rëm do, dat heescht dat ass kee Regime Change fir mech. Äh, da gouf gesot, Bemol, ah nee, mir sinn erëm do fir d'Nuclear Facilities futti ze maachen an esou ze, mee wéi, jut, dat huet Mee et dat ass ass jo dat. lescht Joer gemaach, Dat ass. dat heescht kloer. Firwat si se do, wëss ech net, weess ech net. Dat alleréischt, wat se nach gesot hunn, an dat wor de Marco Rubio, de Secretary of State, dee gesot huet, Mir si elo do a mir hunn dat gemaach, wëll Israel eis sot, si géingen attackéieren a fir datt mir dann vrun Israel do si fir eis Interêten ze verteidegen, hu mir dann fir d'éischt mat hinnen attackéiert. Wou s de sees. Firwat sees de Israel net einfach, Dude, attackéier net? Nee, nee, Well dat war anscheinend eben. huet Israel et probéiert mam Obama, si hunn et mam Biden probéiert, zweemol gesot, mir attackéiere elo, a si hunn dann Mhm. ëmmer gesot, nee. Oh. Dat war de Blinken, deen dat sot, deen jo och d- ähm, Secretary of State ënnert dem Biden wor. Da sot e so, nee, si se Israel do rausgeriet, fir se iwwerhaapt ze attackéieren. Ënnert dem Trump ass et gaang an äh, si elo zesummen attackéiert. Mee dass dat einfach, dass, ähm, dofir, wéi gesot, also, Ech meng, et gëtt keng offizielle Grond, wisou se dat gemaach hunn. Also, dat ass méi. Et gëtt keen ee Grond.
Jo, et gëtt keen ee Grond.
Mee bon, wéi gesot, déi Haaptsource, déi dir ëmmer, dat ass meeschtens vläicht nuklear. Sou e Missilprogramm si mega vill, weess de, Missillen an esou Saachen, wou se soen, okay. Long range missiles, jo, déi och fir Europa anscheinend kéinten. An soten, jo, mir wëllen dat och vermeiden, dass se dat nach kënne weider entwéckelen. A wann dann eeben och ee grousse Problem ass, déi Proxy Attacks, dat ass jo, muss ee soen, dass Israel ass jo, fandet jo aner terroristesch. Israel fandet. Nee, pardon, den Iran, pardon. Den Iran, jo.
Iran, jo.
Iran, an dass si zum Beispill, wéi schonn, wéi du soos, de Hezbollah. Hezbollah, Hamas, Houthis am Jemen. An dat sinn dann déi Saachen, wou se och gesot hunn, mir attackéieren se elo an der Source, an dann kënnen se se net méi fanden. An da wäert dat dann och erofgoen. Also dat sinn dann eben déi Grënn, wou se soen, a mer jo gesinn, also Libanon gouf jo och nach attackéiert. Dat gëtt net genuch driwwer geschwat. Am Moment, am Moment, also esou herrlech wéi mer eis soe, mee Israel ass erëm am Gaang e legitimt Land z'attackéieren an eng Bufferzon am Süde vum Libanon ze kreéieren. Do si 750.000 Leit, déi deplacéiert gi sinn. Dues wéivill och Doudeger elo schonn? Mhm. An dat geet e bëssi ënner an der ganzer äh, Welt äh, Coverage vum Journalismus. Dat ass fir mech War, also ja, dat ass War Crime. Du kannst net si si rëmmer gang Grenzen ze verréckelen.
Nee, dofir soen ech also dat ass Dat ass net normal. Äh, also dat geet rëm sou krass ënner. Ja, mir dat wat se wat se knapp so mengge also. Traue sech keen Apps ze soen, ass dat de Problem? Nee, well se da soen, dass jo, mir kämpfe jo fir den Iranian people a sou weider a sou weider a sou weider. Dat ass jo ëmmer hir Excuse dann. Et gëtt net fir d'iranesch Leit gekämpft. Deenen sinn d'iranesch Leit, wann s de eng Kéier, wa mer elo ganz géifen auszuelen, hinnen ass am Fong, wann ech soen hinnen, virun allem ass et d'USA an Israel natierlech. Hinnen ass egal, wat am Iran leeft, wéi de Regime ass, wéi et de Leit geet. Dat ass hinne schäisegal. Si wëllen e Chaosstaat kreéieren, deen ëmmer a Konflikter ass. Am beschte wär et nach e Biergerkrich. Ech mengen, dat wär hinnen nach am léifsten, fir datt den Iran eeben net op de Weltmarché kéint kommen als eng grouss Force, well dat wär, se hätten nämlech Potenzial iwwerdriwwen eng, ah, ja. eng Puissance économique ze ginn an déi Regioun am Fong ze dominéieren. Mhm. Ze leie gut ze hunn d'Leit, äh, se hunn et geographesch Situatioun souwisou. Ähm, An ech menge si wëllen einfach dee sou krass destabiliséieren, datt en einfach kee Moyen huet, iergendwéi do eng Virreiterroll ze huelen an der Regioun. Dat ass, wat ech wierklech mengen. Si wëllen nëmme Chaos maachen. A ech menge si hunn dat och gepackt mat den Attacken an alles, well elo si se e bëssi e puer Joer no hanne gaangen. Si sinn e puer Joer no hanne gaang, jo natierlech, mee. wat nach ëmmer net do ass, de Regime ass nach ëmmer do, dass nach ëmmer den, den, den strong leadership muss ich nach so ein Ech perélech natürlich am léifsten de géi fort goen as se hätten ir ab demokratesch elektes do. Mee ech klewe net, datt d'USA an Israel wëllen, datt do irgend en demokratesch äh, elekte Leadership do ass, deen ech menge net, datt si e Staat wëllen, den Iran wëllen, dee prosperéiert. Ganz éierlech, well dat wär eng grouss Konkurrenz fir se. Ech mengen Israel wëllt dominant Force an der Regioun sinn. Was sinn se jo ne schrecklech wär et dach ëmmer déi. Jo well se gepäppelt gi vu vir bis hanne vun USA. Ja. Mee sos äh, se hunn d'Leit net, se hunn 9 Millioune Leit, se klengt Land. Stimmt. An äh, si liewen nëmmen à la grace, wëll d'USA hinnen de Réck fräihält bei all Schäiss, dee se maachen. Dat ass awer. An, an, an, a wann den Iran wierklech seriö wär, wann e wierklech seriö wär, Da wär deen, dee géif, dee géif deen nidder, also ekonomesch Mhm. ënner, Dee- ënnerbotteren. Ouni Problemer. Dat mengen ech. Mee Ja, bon. dee ka gutt Ala, sinn. ech mengen, dat ass de, den Haaptgrond hannendrun, fir alles ze man. Mee bon, wéi gesot, elo sinn se jo, Problem, jo. elo sinn se do, alles attackéiert. An wéi gesot, ech mengen, dat si jo dann, wéi s de grad sees, déi, dat si déi puer Grënn, déi se eben hunn. An An d'Problem ass, dat huet och Konsequenze fir d'ganz Welt am Fong. No, dat ass erëm dat de Problem. Ech mengen. Dat ass net nëmmen, weess de, wéi de Krich, wou s de sees, si attackéieren dat, dat ass bleift ënnert sech, dann ass jo gutt. Mee dee Krich huet awer vill Konsequenze bruecht an dat och fir eis direkt. Also mir sinn och direkt mar impaktéiert. Also, well mer si wëssen, datt Iran läit an engem strategesch.

Duerch de Strait of Hormuz, dat ass, ech weess net wéi grouss dat ass, mee hei wann een op d'Foto gesäit, dat ass esou enk, dass do ginn esou vill Schëff. Relativ, relativ, soe mer relativ enk ass et. Ass net grad Gibraltar, mee et ass da schonn enk, jo. An do ginn all Joers 35.000 Schëffer da laanscht. Duerch.
Duerch, jo, vun duerch. A wéi gesot, dass 20 Prozent vun der Oil Transport geet do laanscht am Fong. Wann s de déi blockéiers, Wat geschitt dann? Naja, dann hues de 20 Prozent vun, vun der Livraison, déi net kënnen äh, duerchgefouert ginn. Dat heescht, déi si blockéiert. Du muss lo wëssen, d'Schëffer sëtzen einfach lo nëmmen do, respektiv déi aner kommen net méi do hin. An Hauptgrund ass, d'Länner ginn net méi mat Ueleg ähm, geliwwert, geliwwert, notamment China, mhm. notamment Europa. Europa. An dat feiert eben dozou, wann de e Mank un äh, Offer hues, de Mond bleift. Da gi Preiser Preiser ginn explodéiert dann.
Voilà.
An das wat geschieet ass. An ech meng geet duer, dats mal lo einfach Tankschei ginn. An Diesel ass du schon iwwer 2 Euro heng.

Nonstop. Dat heescht, do gesäis du schonn, an dat ass jo am Fong de Problem vu moderner Kricher, d'Welt ass esou krass an enger globaliséierter Welt, mir hänken alleguerten uneneen, ne? Du fënns bal kee Konflikt méi, zemools net esou grouss Konflikter, wou, wou net déi ganz Welt mat an, an d'Merd gehäit gëtt am Fong. Nee, dat ass dat. An, an e Problem elo bei där grousser, se ass jo am Fong net blockéiert, Strait of Hormuz. Et gëtt ëmmer gesot, et ass blockéiert. Am Fong kéints du duerchfueren. Mee se ass kontrolléiert vun Iran. Se ass kontrolléiert. De Problem ass, Iran mécht dat, wat se kënnen. An a moderner Warfare hues de eben déi Dronen, déi dräimol näischt kaschten, déi awer riesen Dégâts kënne maachen. An du muss se einfach nëmme fléien op e Boot an dann ass d'Boot, voilà, bumm, voilà, dee Stil. Sou. Dat heescht, du kanns nach ëmmer goen. An de grousse Problem am Moment ass, dass et d'Booter jo och verséchert sinn. Mhm. Sou. An d'Versécherungen am Moment, déi soen, Jo, Ja, kee Problem, dass- mir ginn Äscht d'Versécherungen, mee d'Versécherungen ass esou horrend deier am Moment, dass keen se kann kafen oder kee wëll se kafen. Wat jo normal ass. Wat normal ass. Jo, mee et ass och normal fir d'Assurancen, Ah jo, dass se natierlech, dat natierlech, direkt dass normal vun de opklappen. béid Säiten, ne? Also, Dat heescht, et mécht esou Sënn, well d'Amerikaner si sou, Jo, mee da fuert dach einfach duerch. Jo, Nee, dat fuert jo duerch. Ja, komm du. Bas jo och lo en äh, hier, hier Tripoli schafft dunner geschickt fir fir ze mir bon mal gucken wat dat Ja. gëtt ähm, mir voilà, dat einfach Problem reng ekonomesche Problem dass d'Assurancen explodéiert sinn wëll eben de Ris riesegros ass vu so enger blöder Drohn Mhm. attackéiert ze ginn Natürlich. an ech verstinn Iran dass se dat machen dat Ja, das ist ja- wat sollen das- sie machen sie hunn net Possibilitéit

Firwat Europa nach ëmmer un der Relatioun mat USA festhält, ech verstinn et bis elo nach net. D'USA sinn am gaang eis Gehir looss ze wëll éischtens hu se Nord Stream explodéiere gelooss wou Europa versuergt gëtt mat Energie. D'zweet Lifeline déi Europa huet ass eben den Iran gewiescht mm. doduerch äh, bon, no en Osten no. Nee, well dat eben Livraison doduerch. Lo se och nach hikritt, dass dat zou ass. Duerch Europa wëll mir energiedependant sinn, si ma Moment geléngt vu fir bis hannen. Vu fir bis hanne wëll natierlech mir hei näicht developpéiert mm. hunn. Mm äh, wat genug funktionéiert Frankreich ja. mat Nuklear, mé du muss awer den un Uranium kommen. Mm. Kriss d'och net hei aus Europa. An an dem Energie renouvelable si mer nach net wäit genuch. An du gesäis Länner, déi méi investéiert hunn, déi säit Jore schonn investéieren. Déi si schonn besser, sti besser do wéi wéi aner Länner. Also zemools natierlech d'Nordlänner si relativ ok. Spuenien säit Joren och investéiert an Energie renouvelable. Déi hunn och dat do elo besser mitigéiert wéi aner Länner, mee fir de groussen Deel nach ëmmer riseg Probleem. An datt mir dann nach ëmmer Bei den Trump lafen, sou maachen wéi wa mer déi bescht Allies wieren. Ech verstinn eppes haut net. Si maachen alles wat si maachen ass fir eis indirekt ze schueden. Nee dat ass waar, wann s de iwwerlees. Indirekt gi mir vun deene komplett auserneegeholl. Wéi elo zum Beispill erëm.
Erëm. Jo erëm, jo. Mee bon ech mengen. Wéi gesot, ech mengen, mir si gutt mat den USA, well, wéi gesot, dass duerch NATO a sou weider, dat heescht, si wäerten eis, bon, mol kucken, wéi dat nach. Mol kucken, gëschter sot en, e géif erausgoen, well mer hinnen net gehollef hunn. Dat ass wouer, dat ass, well dat ass och dat, Wéi ass d'Reaktioun vun NATO am Moment? Dat ass, well do si jo Länner dergéint, do si Länner dofir. Zum Beispill, du kucks, ganz am Ufank war jo d'Fro, Trump hat gesot, Kënne mir Äre Base benotzen, fir ze attackéieren? Do huet all Land Nee gesot am Ufank an dono réischt dono hu se gesot, ok dach. Zum Beispill dann huet UK gesot, déi dierft se benotzen. Ja, d'UK war ganz schlëmm.
Frankräich huet och gesot dono, Dir kënnt. Ausser Spuenien, dat ass déi eenzeg Natioun, déi gesot huet vun Ufank un, Fuck it, Dir kommt sécher net bei eis. Ja. A elo dierf se unbedéngt iwwer. Loftraum zou. Loftraum zou fir USA esouguer elo. Dat heescht, dat ass déi eenzeg awer, déi richteg Couronne hat a gesot hunn, Hei, Dir maacht guer näischt mat eis. Also, fuck it, dat ass Äre Krich, geet eens. Mee dat ass e Leadership, wéi ech mir en aus Europa erwaart hu wëll. Ok, NATO, mir wëssen, Artikel 5 ass do, wann ee Land attackéiert gëtt, gëtt jiddwereen attackéiert a jiddweree verteidegt dann. Kee Problem. Mee dat hei ass keng Situatioun fir mech, wou esou een Artikel géif gräifen, well d'Aggressioun vun den USA ausgeet. Genau. Dat heescht, dat ass net eise Problem. Ah, si gi jo emol ugegraff, well et ass jo keng Missile bis an den USA gaangen. Well du kéinst soen, hir, Ja, hir hir Basen, Basen, hir ja, ja. Base wären ugegraff Ja, ginn okay, am wat Noen soll's. Osten.
Ja. Ey, Paul, Ja, vun okay, nee, ich engem, vun enger, vun engem Tribunal kéinst dat lo dréinen, wéi Nee, s du, wéi s du natierlech, du hues wëlls. jo recht, okay, fair. Mee Mee den Ufang. si sinn den Aggressor an der ganzer Affär. Wa si lo direkt ugegraff gi wieren, okay. Nee, natierlech. An deem Sëll kéinst nach soen, okay, äh, net ideal, mee wa si. Mee wann d'Aggressioun vun hinnen ausgeet an dann kréie se näischt geréiert an da soe se bemol zu eis, Äh jo, mee firwat hëlleft Der eis net? Nee, sorry, dat ass net eise Problem. Dat ass wierklech net eise Problem. Dir hutt dat siche gaang. An dann ass en nach esou domm, den Trump, an e seet esou, Mir hu se net wierklech gebraucht, well se sinn am Fong, wéi seet e, paper tiger, weess de, se sinn näischt wäert. Mee ech wollt se nëmme froen, fir ze kucken, wat se géinge soen. Esou, Dude, hal einfach deng Maul. Nee, éierlech. Deen ass en Idiot bei esou Saachen. Also. Nee, éierlech. Mee Gëff eens. An am beschten géi fort. Ja, mee bon, hie wäert jo net fort goen. Natierlech geet en net fort. Wann en elo fort geet, huet e krass verluer. Ech mengen, en huet scho e bëssi verluer. Ech mengen, do ass dass en dat net esou esou schnell gemaach, wéi e gesot huet. Also do ass scho e bëssi, en huet scho verluer. Du kanns net gewannen. Also ech weess net, mat wat fir enger Naivéitéit si do eragaang sinn. Si hunn dat vum lescht Joer gesinn, 12 Deeg, wow, alles bombardéiert, super gäil, äh, Venezuela hu se gesinn, fonctionnéiert et och, dat wäert dat hei och fonctionnéieren? Nee, sorry, dat do, War leider net.
dat do ass, wann s de den Iran alleng scho kucks, sorry, déi sinn Dat ass jo dat. Jore preparéiert. Ja, ja, Dat do méchst net einfach esou vite fait. An ech weess net, wéi eng Victoire fir si wäert ausgesinn. Ech hat, ech hat mir erwaart, se géing esou no zwou Woche soe weess de sou Mission accomplished, ja, mir hunn alles gemaach wat mer gemaach hunn am Hebugel och wann du weess jo net ob se wierklech erreecht hunn wat se wollten erreechen, nee, mee op mannst hätt en einfach de PR hätt e gesot, jo komm hu mer hu mer gutt hikritt Hebugel ora mee dat dat ass eng Katastroph Situatioun. Nee, dat versuch ech also dat ass och scho fir d'ATO an och fir fir d'Europa, well mir sinn wéi s du sees mir sinn direkt betraff, mir hunn näischt gefrot an elo

Nee, niemals. Also ich lo gespannt, wat lo die nächst paar Wochen wat geschehen, weil äh, Krieg ist nicht fertig. Aber mal gucken, wat, wat geschehen. Ne? Ich, ich weiß wirklich nicht.
Problem ist auch, Ekonomisten hun schon héich also héich gerechnet, wann dat lo nach wann die Straight lo nach zwee zwou Wochen oder bis Mëtt Mee zou bleift. Mhm. Da fält drëm a sou eng Rezessioun, wëll wëll einfach d'Demande fir fir Nuecht ze Ah jo, héich natierlech. ass an da kënnt eventuell erëm äh, quantitative easing Mhm. an an dann dann leeft erëm hanne bäi, jo okay äh, méi Sue erëm um Marché einfach erëm fir ze vertuschen, Inflatioun wäert erëm iwwer Kass urappen. A mir Ja. héiere lo schonn, datt immens vill Leit Problemer hunn hire Kreditter zréck ze bezuelen an Das an an den Amerika. USA, wierklech vill. Mhm. Och op Auto elo schon zu also net nëmmen Haiser mé och Autoen also nee also den Di betraff ass sinn ass pëppel also ah, déi einfach Leiit sinn natierlech schreiben das klo dé hun ech gefrot an déi si dann Dir an der Märert an das selwech mal so als du ähm, da schuet wie gesot de Krich an am gangen der Tech mo kucken. wéi laang wäert daueren a wéi, a virun allem wéi et wäert ausgoen, well dat géif mech och interesséieren. Wat ass dann d'Conclusioun, datt si soen, okay, mir gi elo, mir hunn dat Vreck gemaach, wat mir wollte Vreck maachen an that's it? Oder si soe mat Israel, nee, komm mer zerstéieren alles vun A bis Z an da fänke se bäi Null un? Mee bon. Jo, mee dat, dat. A wéi gesot, dat kënne se sech och soen. Ech weess net, ob dat och rechtlech am Aklang ass. An ass se scho net? Ja, also, mir, mir wësse se wäerte fortkommen domadder, well kee wäert se ukloen. Natierlech, also rechtlech kannst ähm, du wat wëllt.
Also. Teef, mir komme rëm op déi Fro zréck, déi mer schon eng Kéier am Januar opgegraff hunn. Droit international kannst naja. du am Moment komplett vergiessen. vergiessen. Ähm, dierft net sinn,

Si becke sech jo souwisou ab vun Informatiounen, op mannst mol, wëll d'Iraner hunn net Satellitte fir verschidde Positiounen oder Lokalisatioune militäresch vun den USA erauszefannen. Si hunn awer elo hikritt, zwee Fligeren ofzegeheien, si hunn eng Militärbasis ugegraff, si hunn e Fliger, deen op enger Militärbasis stung, futti gemaach. An dat kënne se nëmme wëssen, andeems se Informatioune vun anere Länner hunn, notamment, Russland a China.
An allen zwee allen zwee hunn e kloert Motiv. Russland winst d'Ukrain. Natierlech.
Äh, d'USA hunn der hunn der Ukrain esou vill Informatioune ginn iwwer Geolokalisatioune vun Militärstëtzpunkten a Russland, déi se dann och benotzt hunn, d'Ukrain, fir déi z'attackéieren. An Russland sot dann, okay, kee Stress, wa mir iergendwann eng Kéier géint d'USA eppes kënne maachen, mir halen Informatioun a mir maachen dat. An elo China, kloer Tariff, den Tariff War dee se haten, gouf elo och vun den USA dogelénkt. An dat sinn och Länner déi soen, okay, kee Problem, wéisst de, se sinn net irrationell, se soten, wann de Moment kënnt wou mir eppes kënne maachen, kënnt et. An déi halen dat dann einfach an der Hannerhand an elo ass de Moment ebe komm wou se kënne retaliéieren a bon. Dat heescht déi gi scho gehëlt, et si just net, datt keng Troops do sinn, dat wäert och nimools wäert kommen, denkt ech net. Mee dat ass erëm esou e Stellungskrich. Ja, hoffen wir, dass das lo easy Also Stellvert, pardon, Stellungskrieg, Stellvertreterkrieg. Mhm. Ähm, wo sie han dro si sie ënnerstëtzen Iran ebe wie se kënne, wie och deemools de Vietnam ënnerstëtzt ginn ass vun mm. vun aneren. An äh, mal kucken. Nee mal kucken, wie gesagt, ja, dat ass mal, äh, net ähm, gut aus.
Die ongoing Story vum Iran-Krich, bon, wie gesagt, werden ech nach zréckkommen, wann Schenge mir werden enke dropkomme well äh, ech fährten dass dat mi lang dauert wie mengt wie mengt dat dann äh, ja. Wéi gesot,
tough.
Mir kommen elo zum Neofakt mol. Yeah, ok.
Wow, dat krasse Cut. Mä am Fong ass den Neofakt haut en Lien mat dat wat mer haten. Also dass dat wat. Tisch mat der Wärm.
Äh, net direkt. Merd. Net direkt. Mä dass hätt ech lo äh, Tisch krich, muss ech mech och nach konzentréieren. Nee, also dat ass nämlech Schlëmmes. Also dat ass nëmmen, well ech mer dat vorgestallt, mir hunn jo grad vum Strait of Hormuz geschwat. Ja. Also ech mar, wann esou eppes zou ass, wéi si dat impaktéiert, dat ass jo, mir hu gesot, déi hunn de, Ja. si kontrolléieren deen, eis Präisser ginn erlut. An dann hu ech einfach e bësse gegoogelt an ech wollt Dech mol froen wivill däers strategesch Routes wéi de Strait of Hormuz oder kenns de oder weess de ginn op dëser Welt? Ech mengen ginn der e puer wous de sees ok dat ass dat an dat. Wivill et der am ganze gëtt? Nee net ëmsoss, nenn mer der puer einfach dass mer dann esou, well ginn der e puer. Suez. Ah du hues de Suezkanal, bon do weess jiddwereen wat do geschitt war, do war jo. D'Boot wat hänke bliwwen ass. D'Boot wat hänke bliwwen war an dat hat jo och e grossen Impakt gehat. Jop. Genau.
Panama. Dat ass de Panama.
Wou och Problemer wor, well China amgaang ass deen ze iwwerhuelen an d'USA probéiert se erauszekicken. An dat ass de Panama-Kanal, also esou heescht en. Bon, Gibraltar. Ech weess net, ob se déi matzielt oder net. Et ass am Fong elo keng kreéiert, also d'Strait of Hormuz ass jo och net kreéiert ginn, déi gëtt et einfach. Déi gëtt et schonn, jo. Also de Suezkanal a Panamakanal, déi goufe gebaut ginn. Mee ech verstinn aner elo net mam Boot zum Beispill, well. Net mam Boot? Jo, zum Beispill.
Dat ass jo dat.
Ah. Wat och kéint interessant sinn.
Mengs de lo einfach eng wichteg Transportroute? Jo, eng Route, oder wou s du sees, hei, wann dat net ass, dann hu mer Problemer, oder wann, jo. Ok, wann dat blockéiert ass, hu mer Problemer. An net, also lo net Fliger, ne, mee dann Auto. Du kanns alles huelen. Jo, mee Fliger, du flitt einfach iwwer, iwwer d'Länner. Jo, mee wat war zum Beispill mam Fliger de biggest Impakt, zum Beispill, wann s de méi do kéints maachen? Also vill. Wahrscheinlech wanns net méi iwwer Grönland kéints fléien vun Europa an d'USA.
Jo mee bon, jo ok wanns de wëlls, mee wat ass nach méi een wichtegen. Nach méi wichteg? Jo,
dass den Russian Airspace ze do net méi driwwer flitt.
Seit enger Zäit flitts der, flitts de nach ëmmer driwwer am Moment. Ma zum Beispill, ech soen elo e Beispill, wanns de géifs maachen Beijing, Paräis,
Ouni iwwer Russland ze fléien? Mann, also wann s de kanns driwwer fléien, sinn 11 Stonnen. Mhm. Wann s de net driwwer fliss, muss de 6 Stonne méi laang fueren, äh, 7 Stonne méi laang fléien. Alleng okay. um dat.
Ja, dat ass vill. Well Problem ass, dat läit so gutt, dass de muss bal driwwer fléien. Also dat ass strategesch. Ja. Bon, dofir wäert dat eng Jour nie geschéien, well wann se dat maren, dann äh, dat si man bis si geheit. Boah, da flitzt, da flitzt äh, den anere Win. Problem ass du flitts jo sou héich, well d'Welt uewe jo natierlech méi méi ronn ass, dat heescht du muss déi Distanz net méi sou couvréieren. Ja an äh a dann has du och nach een an der am Boot déi se soos der Strait of Malacca dass dann äh an Asien tëschent China a Japan wou se dann den Transport man tësche mat dem Boot an esou weider. Am Fong wann s de kucks ginn et der, wann s de se elo giss all kombinéieren, eng ronn 15 strategesch Situatiounen, wou déi Oder iergendeng mam Auto oder mam Bus, Zuch. Dat wëssen ech net, wann et mam Bus, Zuch oder. Dierft jo awer alles, Fliger oder Boot. Dat ass méi fir Transport, well Zuch ass zum Beispill, dat war mam Zuch, hate se hei gesot, ass de Suwalki gäb, datt sech NATO an Russland, datt déi ganz Strecke do gemaach hunn. Dat do zum Beispill, datt op an dat mam Zuch an dat ass do ass NATO e bëssi vulnerable be well datt dat vun Russland nach kontrolléiert gëtt. An du hues dann och, dat hat mer och virdru gesot, datt mam Gas, wéis déi Pipes déi mer hunn, hu mer dat och net si mer gehäit. Majo wéi gesot, also do ginn et e puer des strategesch. Punkte soen wir mol sou. Ja, ech mengen déi déi Haapt kennt all Mënsch an dann. Dat ass do wou mer awer mussen oppassen, wa mer déi net hunn, dann big problem. Maja dann bon wéi gesot ass Ouschterweekend wou mer deen ophuelen, dat heescht hoffentlech. Ouschterweekend opgeholl, kënnt muer eraus. Nee, ich weiß net. Äh, ja, Austra gëtt relax gefeiert. No. Also en Famille. Ja bei mir och.
Gutt gies. Du feiers Austra?
Nee, mé mir awer zu. Gees du Teer ëmmer verstoppen?
Lecke schmaachen affer. fir deng Niesse ginn.
Mé ja, wie gesot, nee, ich war bëssi Sport machen, bëssi lafe goen. Wieder schéin awer.